כלל ישראל גרייט זיך צום הייליגן יום טוב פון קבלת התורה, גייט זאגן נעשה ונשמע, כל אשר דיבר ה' נעשה, שטייט אין פסוק אין פרשת משפטים, וישכם בבוקר, משה רבינו איז אויפגעשטאנען בהשכמה, ויבן מזבח, געבויט א מזבח, ויעלי עולות, ויזבחי זבחים שלמים לה' פורים, פאר מען גייט צו צו קבלת התורה האט מען מקריב געווען קרבנות, אונז גיימער מקבל זיין די תורה, אונז גיימער זאגן נעשה ונשמע, אבער ווי נעמט מען די קרבנות, ווי נעמט מען היינט א מזבח, ווי נעמט מען א קרבן? צום הייליגן צדיק שי' לייב דיסקין האט מען אמאל צוגעגאנגען און געזאגט. אז דא אין איינע פון די דירות אין ירושלים וואוינט אן עלנדער מענטש, א מענטש אן א משפחה, אן א קינדער, אן ארעמאן, א חולה, אפשר זאל ער אים גיין באזוכן? אוודאי, ער נעמט זיין משמש און גייט גלייך ארויף צו אים אין די דירה, אזוי ווי מען קומט אריין האט זיך אנטפלעקט פאר זיי א שרעקליכע בילד, געלעגן דארטן א איד, אן אינוואליד, אן עלטערע מענטש, ארומגענומען מיט שמוץ, פארשמירט, ארומגענומען מיט איבערגעבליבענע עסן, ממש א רייעך געגאנגען פון דארטן, ס'איז געווען פחדים נוראים. שוין, רבשע לייב פארברענגט מיט אים אפאר מינוט, ער איז אים מחזק, אזוי ווי ער גייט ארויס, בעט דער איד אויב די רב קען אים געבן א ברכה. זאגט ער, אוודאי, וועלכע ברכה וואלט איר געוואלט איך זאל אייך געבן? זאגט דער איד, אפשר קען מיך דער רב בענטשן איך זאל האבן אריכות ימים. אפשר לייב געט אים א קוק אן, טראכט, אריכות ימים, נעבעך, ער ליגט דאך אין אזא שווערע מצב, וואס איז אים ווערד דאס לעבן? און ער פרעגט אים, זאגט מיך רבי איד, פארוואס ווילט איר לעבן? ענפערט ער דעם איד מורא'דיגע ווערטער, זאגט ער אזוי, איר זעט דאך איך בין דאך א מורא'דיגארע מאן, איך קען מיך נישט קעלאבן קיין סאך, אבער דאס יא, איינמאל א וואך פרייטאג נאכמיטאג קומט א עיד, א נורס, און דעמאלטס וואשט ער מיך אפ אביסל, ער רייניגט מיך אויס, טוישט מיך די קליידער, טוישט די בעט געוואנט, ער רייניגט אויס די צימער אביסל, און דעמאלטס פאר א האלבע שעה בין איך ריין, און איך מעג זאגן א דבר שבקדושה, אין די האלבע שעה דאווען איך מנחה, נו פרעג איך אייך רוף איז נישט כדאי צו לעבן אז מען זאל קענען די איין מאל א וואך דאווענען מנחה? משי לייב איז מורא'דיג נספעל געווארן, ער האט שפעטער געזאגט א השגה פון א איד אין די חשיבות פון איין מנחה. הייליגע אידן, תפילות איז נאר במקום קרבנות, אבער יעדעס מאל א איד גייט אויף די גאס און ער האט א נסיון, און ער שטארקט זיך, און ער דרייט אוועק די קאפ, און לאט אראפ די אויגן, בויט ער א מזבח, און ער ברענגט א קרבן, ער זיצט אין אפיס ביים קאמפיוטער, קיינער נישט דארט, ס'קומט אים אונטער א נסיון, ער איז זיך מתגבר, און ער מאכט צו, ברענגט ער א עולה, ברענגט ער א שלמים, און דאס זענען די קרבנות היינט צו טאג, ס'לוינט זיך דורכצוגיין א גאנצע לעבן, מיט אלע פראבלעמען, פאר די. איינמאל זיך מתגבר זיין און ברענגען א קרבן, און מיט די קרבנות קענען מיר צוגיין צו קבלת התורה און זאגן נעשה ונשמע און זוכה זיין צו אלע ברכות הכתובות בתורה. אנו אנו השם הושיענו אנו אנו השם הצליחנו הושיענו הצליחנו נו נו נו בכל יום בכל לעת